Asile Pathian nih caanṭha an pek damnak he a kan hmanter i kan dihlak tein Pathian bia an thazaang lati ding Bawi Khrih min ka vun sawm hna. Hi bantukin caanṭha sunglawi an serpiak i kan nunnak thluachuahnak a petu kan Pathian nih sunparnak vialte co ko seh. Tuzing caan ah Pathian bia i ruah hna usih ti ka duhmi Baibal caang ka rak rel colh lai i a pakhatnak bik ah Johan Thawngṭha dal riatnak caang hleihnihnak ka rak rel lai. Johan Thawngṭha dal riatnak caang hleihnihnak ka rak rel lai. Jesuh nih annih cu a thawh ṭhan hna i, Kei cu vawlei ceunak ka si. Keimah a ka zummi paoh cu zung nunnak ceunak kha an nei lai i mui lakah an vai lai lo, tiah a ti. Jesuh nih annih cu a thawh ṭhan hna i, Kei cu vawlei ceunak ka si. Keimah a ka zummi paoh cu nunnak ceunak kha an ngei lai i mui lakah an vuai lai lo tiah a ti. Johan Thawngṭha Delkuanak caang nganak ka rak rel rih lai. Vawlei cung i ka um lio ah hin cun keimah hi vawlei ceunak cu ka si tiah a leh hna. Vawlei cung i ka um lio ah hin cun keimah hi vawlei ceunak cu ka si tiah a leh hna. Cun Matthai thawngṭha dal nganak caang hleili nakin kan rak rel lai. Matthai thawngṭha dal nga caang hleili nakin Nannih cu vawlei ceunak nan si. Tlang cungah an tlakmi khua cu zeihmanh nih a pheng kho lo. Ahohmanh nih mei in an van tikah kho an khuh bal lo. Mei in vannak tu ah khan an chiah tawn i inn chung i a ummi vialte kha a ceuh dih hna. Cu bantukin nannih nan ceunak zong cu mi hmaiah a ceu awk a si. Cuticun thil ṭha nan tuahmi kha an hmuh lai i vancung khua i a ummi nan pa kha an thangṭhat lai. Cun donghnak ah Efesa dal nga cangkuanak ka rak rel lai. Efesa dal nga cangkuanak Zeicahtiah ṭhatnak a phunphun le dinnak a phunphun le biatak a phunphun a chuahtertu cu ceunak cu a si. Ka rak nolh ṭhan lai. Zeicahtiah ṭhatnak a phunphun le dinnak a phunphun le biatak a phunphun a chuahtertu cu ceunak cu a si. Kan dihlak ca Pathian nih thluachuahnak pe ko seh. Hi tuzing caan ah Pathian bia kan i hrawm dingmi hi tunai Baibal ca ka relmi chungin khan Pathian bia kan i hrawm hna lai i ceunak timi kong Baibal ah tunai ah zeimawzat ka rak rel cang i i ceunak timi kong he pehtlai in Baibal nih a cawnpiak ning le ceunak nih a thil tuah dingmi le a tuah awk a simi le ceunak thil umtuning kha tuchun caan ah Pathian bia kan i ruah hna lai. i Baibal nih ceunak a ti paohpaoh ahhin zei thil dah a hmuhsak ti si ahcun amah Jesuh Khrih sinak asilole Pathian dawtnak silole Pathian bia maw thil ṭha timi hi ceunak nih a hmuhsakmi si. Baibal kan zoh tikah mui timi paohpaoh nih a hmuhsakmi cu vawlei sualnak le ṭhatlonak le vawlei thil nih a chuahpimi thil paohpaoh kha khuamui thil tiah a timi si. Efesa dal nganak ah khan a cung deuh tu nai kan relmi Caang riatnak caang sarihnak hrawng kan zoh ahcun cun a tanglei caang hleikhatnak kan zoh a si ahcun khuamui thil a timi hi taksa pumsa duhnak le vawlei thil le a ukmi thil paohpaoh kha Baibal nih khuamui thil ah a cawnpiakmi a si. I vawlei sining ah vawlei tuanbia kan zoh tikah vawlei ser hram thok tein Pathian nih Eden dum a rak ser hlan ah vawlei a rak ser hram thawk ah ceunak le muihnak kong hi Genesis dal khatnak chung a fiang in a lang i vawlei hi a ningpi in pakpalawng chung a um i cu vialte rili cung i ai chokmi cu mui in a khat ti kha si cu chungah cun Pathian nih a hmasat bik a chimmi cu ceunak um seh ti Pathian nih a van chim i cu le cang kha cun ceu cu a um i ceu le mui cu Pathian nih a ṭhen i mui kha zan a ti i ceu paohpaoh kha chun tiah Pathian nih khaka zawn ah ceu le mui a ṭhennak kan hmuh i vulei ser hramthok in Pathian hi ceunak a rak sertu hrimhrim a si ti kha a pakhatnak ah a langmi si cu tikah vulei ah zumtu hna tuanbia le nihin ni caan ah minung tuanbia a poi tukmi thil pakhat cu A dawt tukmi minung a sermi amah muisam, kengpak in amah thaw thengte a cheuhmi minung kha Eden dum ah rak chiah hna i Pathian he hawikomnak tuah in amah Pathian duh ning te nu ding Pathian a rak tim hna. Ceu chungah a alnak cun Pathian dawtnak chungah khua a rak sami minung an si. Asinain cu ceu chung in cun Pathian nih nawl a pekmi hna an buar ruangah Bawipa nih ei hlah a timi hna thingthei an ei ruangah Pathian dan tatnak le Pathian siasaknak an cungah a tlun le cangka in cu dum chung Pathian dawtnak chung ceunak chung kan ti lai cu chung cu Pathian nih ṭhawl an si le cangka bakin vawlei hi a dirang chiatsak a si muinak bantukin sualnak a khatmi vawlei ai cang mui kan ti lai sualnak Ṭhatlonak Pathian nawlbuarnak vawlei hi a khat i muithil ai cang ti kha hika cungah van langhter ka duhmi a si. Cu mui in a khatmi vawlei sualnak le ṭhatlonak thil tampi chungah minung hi a tlong lengmi kan si. Cu lio caan bak ahcun tunai ah Baibal ca chungah kan van rel bantuk tein Johan Thawngṭha dal riatnak caang hlehnihnak bak ah Jesuh Khrih bak nih a chim cu keimah hi vawlei ceunak ka si ti kha Jesuh Khrih nih a timi a si. Cu mui thil a simi chung lila in cun ahodah vawlei mui chung sual mui chung in cun kan caah ceu hmasa bik a si lam hmuhsaktu hmasa bik a si ti si ahcun van in a rami Jesuh Khrih hi kan caah ceunak a si. Bawipa nih sunparnak cu ko seh. A muimi thil nih a hmuhsakmi cu zei mui lak i kan cawlcangh kan kal tikah a ṭha le ṭhalo zong thil hmuh khawh a si lo. Kan tuahmi thil zong hmuh khawh a si lo, kan kalnak ding lam zong hmuh khawh a si lo. Cu bantukin vawlei hi sual a khat i taksa duhnak in Satan rianṭuannak in thil ṭhalo kan tuahmi zong a ṭha a ṭhalo ti zong hngalh khawh lo, hmuh khawh lo, theih khawh lonak chungin vancung in ceu a rak ṭummi cu Jesuh Khrih kha a si. Jesuh Khrih le keimah hi vawlei ceunak ka si ti. Vancung bak in cu ceu cu vawlei ceu tertu dingah Jesuh Khrih hi pumpek tein van sunparnak vialte kaltaan Jesuh Khrih vawlei ah a rak ṭummi si ti kha hi ka zual hin van langhter ka duh. Kha cuti si ahcun amah Jesuh bak nih vawlei kum chungah hin keimah hi vawlei ceunak ka si a ti. Keimah bak vawlei ceunak ka si ti kha Jesuh nih fiang tein amah bak nih a chimmi a si. Cu keimah a ka zummi paoh cu mui lakah an vak lai lo. Ceunak chungah an um lai, nunnak an nei lai ti kha Jesuh nih a kan cawnpiak. Jesuh vawlei pumsa a tlun len chung paoh paoh ah hin zei thil dah a cawnpiak hna i zei bantuk dah a hmuhsak hna ti si ahcun sualnak vialte chungin zungzal nunnak ah ceu chungah minung an luh khawh nakhnga ding ca pumsa a nun chung lio hrimhrim in vancung pennak kong Pa sin phaknak ding kong vialte kha a cawnpiak i ceunak nun kong tampi a langhtertu Jesuh Khrih a si. Vulei ceuhtu dingah Jesuh Khrih a rami a si. Cucaah cun nihin ni canah vulei a ceutertu hmasa bik ceunak a pakhatnak bik ah Baibal nih a cawnpiakmi cu Jesuh Khrih si ti kha tuchun caan ah hin thei hna si ti hi man chim ka duh i cu Jesuh Khrih nai neih paohpaoh a si ahcun na nunnak ah mui lak i a vakvaimi na si ti lai lo. na tuah awk na theih lai i na kalnak ding lam zong fiang tein na hmuh lai mui lak i a kal komi nih cun lam kalnak ding zong hmuh khawh a si lo i mui lak i um komi nih cun zei thil hmanh tuah awk zong theih lo lio caan ah Christ Jesuh nai neih i cu ceu nai neih hnu pak ah cun cu ceu nih cun na lam vialte an hmuhsak lai na kalnak ding zong an hngalhter lai i na tuah dingmi thil zong an theihter lai ti kha hi ka zawn ah van langhter ka duhmi si Cun Jesuh Khrih cu an theih bantukin pumsan zeimawzat vawlei i an nuah. Nangmah le keimah nih kan tuar dingmi thihfahnak vailam cungah kan sualnak leiba vialte a kan champiak i nithum le zanthum hnuah cu ceunak, van ceunak a simi ceunak Jesuh Khrih cu a tho ṭhan i a thawh ṭhan le cangka bak in cu ceu cu khoika dah a nun cang ti si ahcun a lengah si ti loin amah a zum i a cohlangtu hna nunnak chungah Jesuh Khrih ceu cu khua sa Bawipa nih sunparnak ceu ko seh cu ceunak nih rian a ṭuan hmasatnak bik hi ṭha tein a pakhatnak zoh si Jesuh Khrih hi pumsa a tlon len lio ahcun lengah a um nain a cawnpiak hna nain a thi a thawh ṭhan hnu ahcun Thiang Thlarau tun kan chungah Jesuh Khrih hi a nung cang Cucaah cun cu ceunak nih a pakhatnak bik i rian a ṭuanmi cu midang ca si hmasat lo kanmah nun bakah a kan ceuh hmasa tinak a si. Na pumpak nun ka pumpak nun tu hi ceu nih khan a ceuh hmasa. Jesuh Khrih a leng ah a si ti lo. Kan chung pa a nun caah cu ceu nih a mui in a khammi kan thinlung kan ruahnak kan sinak vialte kha cu Khrih nih a van ceuh tikah cun an dihlak tin an lo i an tlau dih tinak khi si lo nain thil ṭhalo kha thil ṭhalo a sin kha fiang tein a langhter. Sualnak kan tuah tawn i serem tuk i kan tuah tawnmi, zalong tuk kan tuah tawnmi kha aw, fih a nunzia kha fiang tein a van langhter tikah aw, mi ṭhalo ka si, mi chambau pei ka si hi ti kha mah le mah nun i hmuhnak hi Jesuh Khrih ceunak nih a tuah hmasat bikmi a pakhatnak a rian cu a si. Minung tampi hna nih cun Khrih Jesuh hi kan i tlaih kan ti. Khrih Jesuh kan zum, kan pawm, kan piangthar kan ti. Ka chungah Khrih a nung ko ti cu kan kaan chung kan chim nain cu ceunak Khrih Jesuh kanmah pumpak a kan ceuh hmasatu si ti kan thei tawn lo i dah mei bantuk kan i ken caah kanmah kan i hmu lomi cu kan ceuh khawh hna mi cu kan hmu tuk nain kanmah nun pakhat hmanh kan i hmu khawh lomi hi cucu Jesuh Khrih ceunak a simi nih a rianṭuannak a si hrimhrim lo a rianṭuannak a pakhatnak bik cu nangmah keimah nun hi a pakhatnak bik ah fiang tein ceuh dih i thil ṭhalo hi thil ṭhalo a si ti kan i theih khawhnak hi lam ṭha ka kan hlan khawh nakhnga ding cah tu si kha Thin tawite hna, ingchiat te hna, tlawhciar phunzai te hna, bia ṭhalo chim te hna hi kan nunnak muithil nih a chuahpimi thil lawngte a si. Sualnak tuah duhnak te hna thil ṭhalo phunphun hi hika chungah hin ai zawi dihmi a khat dihmi si. Cu cu a khat dihmi sarem tuk kan rak tuahmi kha Jesuh Khrih kan co bak in Jesuh Khrih kan chungah nun bak in a dihlak tein an lo dih colh tinak khi si lo. Asinain cu thil cu fih a nunziatu kha Khrih nih a ceuh tikah cu thil ṭhalo thu cun nikhat nu nikhat in kan nun ah a kan ṭhen i felnak le dinnak lam lei tu ah lam dik a simi amah Khrih lam tu kaa kan hlannak ding caah cu ceunak nih cun thil ṭhalo kha thil ṭhalo sining a langhter i fih a nungmi kan tuah tawnmi kha aw a ṭhalo timi kha fiang tein a kan hngalhter i cu nih cun lam ṭha kaa kan hlan khawh nakhnga lam a kan hruaitu ceu a si. Cu ceu a tingcotu paohpaoh cu a nun hi nikhat hnu nikhat in chikkhat ah vun ti ai thleng colh lai lo nain nikhat hnu nikhat in a nunnak hi thil thar tampi a chuak lai i Pennak, vancung Pennak nunzia a nunnak ah a lang lai. Khrih muisam a langhtertu ai cang hrimhrim lai. Ka piangthar ko ti Khrih ka zum ko, ka tingco ko ti ṭung e. Bia ṭhalo kan chim tawnmi le thil ṭhalo kan tuah tawnmi zong pakhat te hmanh an i thlen lo ahcun na nunnak ah ceu taktak na tingco rih lo ti hi a fiangmi si. Ceu taktak a tingco cangmi nih cun thil hi fiang tein an hmuh khawh. Khuamui lakah kan um tikah thil pakhat hmanh kan fiang lo. Asinain mei nih a ceuh tikah aw hihi ka hin si, hi ka an thil a um, hi ka kalnak lam a si ti fiang tein a kan hngalhtertu cu ceu kha a si. Cu ceu cu na pumpak nunnak bak i na hman hmasat a si ahcun cu ceu nih cun tuah awk rian le na nunning ding kha an chimh lai i lam an hmuhsak lai timi kha hi ka zongah van chim ka duh Paul zong nih hin a rak i harh tuk vemi thil pakhat cu Philippi pakhat kul le thum ah thil pahnih karlak an kai tin e a ti thil pahnih karlak a kai tin a har tuk nen ni chan a tuah ka duhmi hna ka tuah khawh lo caan tampi um ti zong kha Paul nih ka te khan ve asinain cu mithiang Paul kan ti lengmang mi Christian tha taktak a simi pa nih hin a nunnak ah biapi bak ai chimhmi cu a nunnak bak i ceu Khrih a tinco le cangkan cu ceu bak a tinco cun muithil simi vialte kha an dihlak an tlau dih tinak si lo i taksa duhnak vialte kha an dihlak an lo dih tinak a si lo nain cu ceu nih cun thil tuah awk le a sining ding kha fiang tein a langhter tikah cu thil pahnih karlak ah cun kai tiah nih a har tuk e a ti tawnmi kha si cucaah cun nihin ni caan ah ceu thil kan tincomi nih hin kan nun ah kan kal dingmi kan tuah dingmi kan ruah awk a simi kan chim ding a simi le kan dirhmun ah zumtu hna nih Khrih a ting co cangmi hna nih kan nun awk a simi vialte kha fiang tein a langhtertu ceu a si ti kha hi ka zon ah hin van chim ka duhmi si i Genesis dal kul le dal kuanak ah kan hmuhmi cu caang hleina nan kan rel ahcun Jacob nih Rachel a ṭhitnak kong le Rachel a riatnak kong kan hmuh i Jacob cung a theih bantukin a pa a hlen ruangah A u a sau ralṭih le a pa ralṭih ah a zaam i Laban a pu a nuṭa sinah a va um ti kha Baibal ah kan hmuhmi a si. Cuka va umnak cun rian a ṭuan lengmang i a pu Laban zong nih cun a hmai khap lo. Zeitindah ti ti si ahcun kha ka tuu na si ko, asinain mah chung na si ko, ka tuu bak na si nain Hi ti rumro i a lak i ka rian ṭuan peng cu a si kho lo. Cucaah cun na duhmi ka chim law na ṭuanman kan pek lai i zei kan ti lai. Ni hlawh alnak cun ṭuanman te zong na hmuh awk a si. Hi ti ṭuan sawsawh cu a si kho lai lo ti kha ti. Cu tikah cun Laban nih fanu pahnih a rak naih hna i Leah le Rachel ti si. Baibal ning tein Leah hi aa dawh lo deuh ti si. Rachel hi cu a tumtai zong a ṭha, a mui zong ai dawh tiah Baibal nih fiang tein a ṭial i Cu hna pahnih lakah cun Jakob nih hin Rachel kha a rak duh ziar. A rak duh ziar tikah a pu nih duhthimnak a pek tikah Jakob zong nih ralṭha tein a chimmi cu a pu la ban sinah ka pu zeidang thil ka duh lo fanu pahnih na neihmi hna chungah Rachel hi ka duh i cucaah cun na rian ka ṭuanmi ruangah laksawng kan pek lai na ka ti i rian ṭuanman na ka pek ding si cun na fanu tu hi rak ka ṭhen ti kha a ti tikah a pu zong cailawm tuk aw a ṭha tuk Mah le mah hi ka fanu hi nangmah nih na ṭhit ding cu a ṭha chinchin mi thil pei si cu. Cuti si ahcun kum sarih chung hi rian ka ṭuan piak ka renh law cu kum sarih a dih pah in cun na duhmi rachel hi kan pek lai ti kha a pu nih bia a kam. Cu lio caan ah cun Jakob nih cun rian a ṭuan i a rian cu thei ko. Asinain Jakob nih hin Baibal ning tein ra chal cu a duh a dawt tuk ruangah kum sarih cu caan tawi te lawngah a rel ti si. Cu tikah cun nupi kum sarih chung rent timi a thil ol lo taktak a si lai nain duhnak taktak dawtnak taktak nih caan a tawi sauh hika hmun ah hin zeihmanh sullam a nei lo caan tawi te men lawng a theih ko ti kha Baibal nih a kan chimhmi si. Kum sarih a van tlin bak ahcun ai lunghmuih tuk aw. Kum sarih chung har lengmang i ka retmi, ka duh tukmi, ka dawt tukmi rachel ka ngah cang lai. Ka pu Laban nih a ka pek cang lai tiah Jakob cu lawmhnak le i ngaihnak a khat. Cu lio caan bak ahcun annih lio chan ah hin kanmah bantukin zarhpi zing phun ah maw siloin ni ni khat ah maw biakinn chungah letṭhatnak le zapi hmun kut sih thlacamnak tu a phunphai i zami zapi nih hmuh in hin nupi rak a ṭhit le zei kan ti lai rak i lak a si rua lo zan ah hin a thli deuh tein ihnak khantu a pa sinah va kalpi khi an phunglam si deuh dawh a si cu tikah puai tuah le vei zong cu um lem lo tikah zan cu a hong mui ciammam i a pu la ban ai thawh ciammam i rachal a duh tukmi cu pe ti loin le ah khai kalpi ciammam i zakop ihnak khan chungah cun a va pek Zanmui a si caah, khuamui lak a si caah Jakob nih cun a thei lo i ratchel kuh pak in a rak kuh. Zan khuadei te cu ticun an i ṭi nuam taktak in i lunghmuih tak in Jakob cu a um ko. Zan khuadei i lunghmuih taktak in Jakob nih cun a duh tukmi le a dawt tukmi ratchel kuh in cun le ah cu a duh lomi cu a rak kuh ko. Asinain zinglei khua a hong ceu khua hong dei bak ah a mit a van au i khua hong ceu tikah a zoh tikah zan khua doi te lunghmuih tuk rachel ku a rak kuhmi kha rachel a si bak lo le ah pei a si ko hi ti fiang tein a hmuhnak cu khua a dei i a ceu kha a si. Nihin ni caan ah hi ka zun ah van lak ka duhmi cu ratchel si loin le ah a kuhmi hi khua a ceu le cangka in ratchel ah ai cang lo i le ah zong a tlau lo nain le ah kha um ko i a kuhmi zong a si ko nain ka duh lomi pe si hi hi nu hi zan khudei ka rak kuhmi ka palpak hihi ratchel si ṭung lo ti fiang tein a hmuhtertu cu a ceunak kha si. Cu ceunak bak nih cun Jakob cu a van hmuhter tikah e ziah le a pei sir a chel si nemam ṭung lo tiah a kuh i ai lung hmuih tungmi cu a thlah ṭhan ti kha hika cun ah hin van chim ka duh i nihin ni caan ah Khrih Jesuh ceunak timi kan tinco ah hin mui chung i kan um tawn i kan taksa duhnak kan i kuh i kan i lunghmuih tuk tawnmi le kan i nuamhpi tuk tawnmi kha cu ceu Khrih Jesuh kan sinah a ceu bak kan chung a ceu le cangka in aw hihi hiah le ah pei si Rachel si ṭung lo ai dawh lomi pei si hi duh a nung lomi pei si hi ai dawh deuhmi le duh a nungmi taktak kan duh taktak mi hi amah a si ṭung lo ti a kan hngalhter tu kha si kan Pathian i sunparnak co ko seh na nunnak ah hin Khrih Jesuh ce na tinco taktak lo ahcun Rachel ka kuh ko rua na ti lio caan khan le ah nai kuh caan tampi a um lai zumtu piangthar tampi zong nih Khrih Jesuh ceunak hi kan nunah biatak te kan hman lo ahcun thla ka cam peng ve ko kai pum peng ve ko pathian bia ka ngai peng ve ko ka lam peng ve ko na ti nak ah khan Jesuh kai ku ko ruan a ti lio caan khan a si lo mi pi nak in rak i ku kho men o cu ca cun a biapi tuk mi hi ceunak timi hi na nunnak biatak tin a ceu taktak maw na nunah fiangte taktak lam an hmuhsak in na sining taktak a langhter khotu ceunak a si taktak maw ti kha hi ka cun aham van chim ka duh i a biapi bik in Khrist Jesuh nih keimah hi vulei ceunak ka si a timi Khrist Jesuh hi ni ni can ah a leng ah a ummi si ti lo i zumtu hna nangmah le keimah dun chungah a nung cangmi thlarau in a si caah cu ceunak nih a rianṭuannak a pakhatnak bik cu nangmah nun keimah nun ceu i kanmah nun i hmuh hmasat kha si mi caah si hmasat lo nangmah keimah sinak tu kan kuh tawnmi kan duh tawnmi thil vialte aw a si lo ti a kan ṭhentu ding kha cu ceunak Jesuh Khrih nih ai timh taktakmi a pakhatnak cu si ti kha van chim ka duh i Baibal zungah Pathian mi hman taktak ti lengmangmi hna hi an nun kan zoh tikah ka ṭhawng ve ko ka fim ve ko an ti lio khi si lo nun ai hmu Khrih ceunak nih nun a cheuh i zeihmanh ka si lo a timi pawl khi Pathian nih khuaruahhar in a auh i a hmanmi hna an si zungzal kanmah nun i hmuh hmasat hi a pakhatnak bik ah a biapi taktak mi si ti kha hi ka zawn ah hin van chim ka duh kha a pahnihnak ah tawilan cu ceunak nih cun A pahnihnak khuazei ah dah rian a ṭuan timi kha hika zawn ah kan van zoh ṭhan lai i tunai ah Mathai dal nganak cang hleilinak chungah kan relmi ah khan nannih cu vawlei ceunak nan si ti kha Jesuh Khrih nih a zultu hna sin bak a chimmi si vawlei ceunak nan si a ti tlang chung in tlangmi khua cu zeihmanh nih a pheng kho lo mi pakhat khat nih mei an van tirh kho in khu bal ṭung lo mei vannak tu han an chia pei inn chung vialte kha ceu cu ti si Innchung vialte kha a ceuh dih cu ti kha Jesuh Khrih nih a cawnpiak mi hna a si. Khokhu phung si lo. Cu nan ceunak le thil ṭha nan tuahmi cu mi nih an hmuh tikah vancung khuami nan Pathian khan thangṭhat lai ti khi si. Kha cu ceunak kan timi cu a pakhatnak ah a rianṭuannak cu pumpak nangmah le keimah nun a kan cheuh kanmah chungah a si hmasa. Cu tiin cu ceu nih rian a ṭuannak ding cu khoika dah a si ti cu kan pawngkam hna caah vulei ceunak kan sinak ding kha a si. kanmah chungah ceu hmasa loin vulei caah ceunak kan si kho lo. Nanmah nun ceu hmasa loin vulei caah ceunak nan si kho lo. Hika zuan ah vulei ceunak nan si Jesuh Khrih nih a van ti bak ahhin khuaruahhar taktak a simi thil cu zeidah a si ti si ahcun mei vannak kho khuh lo ding ti zong Jesuh nih a cawnpiak. Innchung vialte zong kha mei nih ceuh ding zong kha Jesuh nih a cawnpiak. Cucaah cun hika zuan ah hin Paul nih Korin cakuat pahnihnak dali ca sarihnak chungah fiang tein a langhtermi cu zeidah a si ti si ahcun kannih vancung rothil a kengtu hi kannih hi cu vawlei tlak um bantuk menmen kan si ti kha a langhter. Cu tlak um bantuk menmen kan si Pathian thilti khawhnak ṭhawnnak cu kanmah ta si hrimhrim lo ti kha hi nihin fiang tein a langhter ti kha hi ka zawn an a van chim a van langhtermi a si. A sunglawi tukmi vanceunak a kengtu hi kanmah kan si. Cu kan chung ceunak cu Jesuh nih zei khoi dah a pahnihnak a langhter a duh ti si ahcun kan pawngkam mi hna, vulei mi hna caah ceunak si ding kha Jesuh nih a kan timhpiakmi a si. Cu na chung i ceunak ummi Khrih Jesuh ceunak nih vulei ca i ceunak na si khawh nakhnga ding caah nang cu vulei ceunak na si ti Jesuh nih a kan tim i a langh khawh nakhnga ding caah zeidah a biapi tuk ti si ahcun nangmah na taksa pum a simi vulei bantuk tlak um bantuk a simi na taksa pum a phentu kha a hutu kho kha na honpiak na kheh khuai piak ah khan na chung i ceu a simi kha vulei ca ceunak na sinak ding a lam a si ti kha hi ka zun ah hin van langhter ka duh mi si kha biaceihtu dal sarihnak chungah kan zoh ahcun Gideon raltuknak kan hmu i Gideon hi khuaruahhar in Pathian nih Midian ral teinak a rak pekmi pa pasalṭha a rak si i a tuanbia kan zoh tikah Midian ram ah Midian miphun hna nih hin Israel ram hi Pathian nawl an buar ruangah Pathian nih Midian kut ah a chiah hna zumtu hna Israel mi hna Pathian nih ai thimmi hna a fadawt tukmi a simi hna hi Pathian nawl an buar i Pathian duh lo ning an um poah ahcun Pathian nih hin thluachuahnak si loin mi kut zong a chiah hna. Harnak tampi zong ton ter hna i cu bantuk cu Pathian nawl an buar tikah biaceihtu chung kan rel tikah Pathian lung an fahter Pathian duh lo ning ah an nun caah mi rian kut chung ah chiah hna ti si. Mi rian nih an kul hna Amalek te hna he an i ṭui i Israel mi hna hi leng zong an chuak ngam lo. Leng an chuah lo i an ṭuanmi le thlai an thlakmi vialte zong kha Midian le Amalek mi te hna kha an rak ra i an hrawhpiak dih hna. Anmah cu din ei awk pakhat hmanh nei lo tiangin an dum chung i a chuakmi, an lo chung a chuakmi tiang hmanh in zun kho loin cu tluk in cun Midian ral nih an rak tuahmi hna Israel an si. An i kul hna hau chung zong an chuak ngam lo. Culawng sinah an tu an caw an meheh an zuat saṭil arva tiang sung bakin mi vian nih an rak lak piak dih hna i chuak kho loin leng ah cual cang kho loin lungre thei taktak in Israel mi hna khua an rak sak lio caan a si. Cu lio caan ah cun zei thil dah an tuah ti a si ahcun khur hna nih caw i an himnak ding ca lungkua kip hna nih thup riahbuknak dang in khur hna ni chaw lungpang kip hna an i thu an zam cuahmah lio si cu lio ah cu hi ka zun ah Gideon he Pathian ne auh lio khuru har ngai ngai si Gideon zong hi aral a tha ngai ngai mi si lo nain misur ne nak khur chung ai thup ve mi pa si Midian ral ting bak in ai thup ve mi pa si an ka thah su lai te ai thup ve mi pa bak kha Pathian ne auh nak ah cun khuru har tak tak a si mi cu Gideon miṭhawng pa, miraan ṭha pa ti bang Pathian nih a um. Khika zun Baibal rel bang khuaruahhar si. Mi Gideon ral a ṭih i a bianabia raldohnak kal thluahmah si lo ka thi ka thi a ti cuahmah mi pa kha si seh law aw a ral ṭha hrimhrim a ṭhawng hrimhrim ti awk si. Asinain mitsur nennak khor chung i Midian ral ṭih bak ai thup mi pa kha a ṭhawng tuk mi Pathian nih a auh ahcun mi ral ṭha pa mi ṭhawng pa ti. Ni caan ah Pathian nih a kan au bak ahhin kan sinak kanmah sinak ci in a kan au lo i amah sinak langhter dih ding bak khin daw Pathian nih miṭhawpa kan ti ci a si. Teinak pe a kan timhmi Bawipa nih ṭhaw ngai hmanh a kan duhmi kan sinak ruangtu in khan atu kan si kan derthawmnak si loin Pathian lianhngannak a langh te dingmi in khan Bawipa nih auhmi kan si. Miral chiapa cu miral ṭhapa, miṭhawpa tho tuah mi vian ral na do lai ti si ko. Alau tuk Bawipa kai cu zei he ka si Israel miphun chungman ah Manasseh miphun a hme cemmi cu laka kei le ka chungkhar hi a hme cemmi le zei si lo cemmi chungkhar a chuakmi kan si ti sinah Bawipa nih khan Midian raldohnak ding cah keimah nih nawl kan pek lai keimah nih kan nunpi lai na ralṭha ko ṭih hna hlah teinak kan pek lai ti ka Pathian nih bia kha cu tikah cun kan theih bantuk tein rannak ka van chim lai a hnek sak lengmang Bawipa hi kha Bawipa na si taktak ahcun na ka tei tei na na ka pek ding taktak ahcun tu phaw le tu hmulonak ti lawng hi dap tlak ter law dang roter dih hei ti cuna thai zan ah hi ka ti lawng hi cin ter law hi ka roter pathian hi an hek sak ve pathian nih a ti ning te cun a tuah ve cu tikah o na kompi hrimhrim kai thawh ko lai te cu tikah Israel miphun le miphun kim Naptali miphun te ha cuna phun phun in an rak chuak cio hna i cu ralkap an van i phoih mi cu thong som thum le thong hnih an si Thong sawm thum le thong hnih cu raltuknak ah kal an i tim. An kal cuahmah. Cu lio caan ah Pathian nih a pakhatnak ah Gideon sinah a chim i cu kha Gideon na ralkap an tam tuk. Cucaah cun kanmah ṭhawnnak kan tei nan ti sual lai. Cucaah cun na ralkap an tam tuk i lunglen a hmanmi a hmangmi, lilen a hmangmi, a ral a chia a thin a phangmi paohpaoh kha kirter hna ti a si. Khrih ralkap sinak le Khrih ca kar hlanah hin lunglen ol tuk hna hi a ngah lo ti nak si. Maw ralchiat zong a lo ralthat zong a hau. Ralthan lung thawng in Pathian i bochan in zumtu ka hlan hi a biapi taktak. Teinak munak ding ca hin in lei ngeih hmang mi tin ha ngah lo ti si cho. A cheukhat rian tuantu le evangelist cheukhat hna cu ah zak ni zak thum deuh hna khual van rauh tikah inn lei nupi le fale ngaih hman tawnmi hna khi ralteinak ding caah Pathian nih a duh ngaingaimi cu si dawh a si lo he cucaah cu hnika cun inn lei ngaih a hmangmi a ral chiami thinphang ham ah a hmangmi paoh kha kirter hna te a thim a thim hna i cu ni bak ah cun thong sawm thum le thong hnih chungah cun thong kul thong kul le thong hnih bak an kir a zei kan ti lai cheu thum chungah cheu hnih uak bak an kir Thonghra te lawng ta khuruhar taktak si. Israel miphun chungah lunglen a hmangmi le ralchiami kha cheu thum chungah cheu hnih uak bak an rak si tinak si. Cu hnuah cun thonghran tang i cu chung sungah cun Pathian nih a duh rih lo. Kanmah ṭhawnnak nan ti sual lai. Cun sikan neih lo ka duh lo. Cuah cun ti dinter hna ti ti an ding i sikan nei tein ralzoh pah bu tein lunghriphreu nei te pak i ti a dingmi lawng kha thim hna ti si. A van thim hna cun minung za thum lawng an tang. tuakula thonghra chung minung zathum a har ning hi nan i chan a bawi param caka hlan zong sikan zong hau a ka ti ton nga chutin khatin e hei ti rong ra zei te pon te ka u si ti zong kha nga lo sikan nei mi pathian si ti fiak tin lang kha kha ka zo chung man lan ta ri lai minung zathum an tang i chu minung zathum teina an huna ding cha an ma ruana an hmang bak lo an ma fim na an hmang bak lo Pathian ṭhawnnak an i bochan i Pathian i tuah a timi hna a tuahtermi hna cu median ral teinak ding caah zeidah a hnganter hna ti siah cun muko tumnak ding le dur kuruk chia chungah vanmi meifak cucu nan i ken lai ti si ko khuaruahhar taktak si raltuknak ca i kha bantuk hriamnam ṭhaṭha si lo minung ruahnak cun a phung zong si lomi si cu dur kuruk chia thawl chia chung meifar hei van i cu i ken i si lo maw Raltuk i thaw cu khat tluk a ṭhawng mi median ral tei dingah a si kho bak lomi si. Sinain Pathian nih tuah u ti. Cu lio caan ah zeitindah nan tuah lai ti ti si ahcun muko nan tum lai i thang taktak nan au lai i kigian ca le bawipa caah vainam pakhat tiah nan au lai i durkruk chia nan khawi lai ti kha Pathian nawl pek a si. Muko an van tum, an van tum phuai thum ah ni ṭhen zakhat zakhat zakhat in Hika cun ah Gideon le phoi pawl nih an van tuah ning khan Gideon nih ka tuah ning nan rak tuah lai ti amah phoi pawl nih mu ko an van tum an van tum thang taktak in bawi Gideon le bawipa caah vainam pakhat tiah an van au i dur kuruk chia bak ca an van khuai ciamam i cu dur kuruk chia an khuai bak an cun dur kuruk chia chungah ummi meifar cio kha hong lang i cu cio hong lang bak cu Pathian sunparnak a lang i Midian ral an ṭih tukmi hna kha anmah nih tuk hau lo anmah le mah an sam dih an thi dih i an zam dih cikcek ti kha Baibal ah kan hmuhmi a si meifar ceu kha dur kuruk chung a um lio khan a ceu maw ti cun a ceu ko e asinain zei ruang dah a ceu kha lang kho lo dur kuruk chia kha khuai a si rih lo ruangah a ceu lang kho lo Nangmah na taksa na pumsa sinak na minung sinak dur kuruk chia kha a sunglawi tuk mi na chung a ummi Khrih ceunak a langhnak ding caah phentu si ti kha thei zungzal. Ral teinak na hmuhnak ding caah le Pathian sunparnak a langhnak hnga ding caah cun nangmah na taksa pum keimah nai tinak te hna nai uanak te hna Biaṭhelo kan chim tuahnak le kan thinlung tlang a sami vialte hna keimah kan i tinak vialte dur kuruk chia kan khuai bak in khan daw a sunglawi tukmi Khrih ceunak kha lang lai i cu ceunak nih cun mi dianral vialte tei lai cu nihin ni caan ah cu ceunak a langh khawh lonak cu Khrih he kan nei ko ee na piangthar ma piangthar e khrih kan nei ko asinain ya cu ceunak khrih ceunak cu kanmah in hin vawlei cah ceunak a si khawh lo a lang khawh lo ti si ahcun kanmah kan taksa sinak dur kuruk chin in a tuam tuk ruang a si cucah cun nopuani korin cakuat pahnihnak dal li ca sarihnak cun a ti fom cu hi tluk na sunglawimi vancung ro thil a kengtu kan nih hi tlak um bantuk men men kan si a timi kha cu na tlak umpi cu na khuai hnu lawng na chung i ceunak kha mi nih an hmuh ko lai i vawlei ca ceunak na si lai a bik in cawl kho lonak kan tuahtu le zeihmanh thlarau le zongmang tam dihlak in rawltam te hal a kan tuahtu le nin ni caan ah lungrethei va sang aun a kan tuahtu kan ralmi vian vialte teinak ding ca zongah chun nangmah dur kuruk chia ka khuai lo na chung i ceunak um mi Khrih Jesuh ceu ni khan cu ral vialte cu a tei lai mi luat na si lai ti kha hi ka zon in chim ka van duh mi si Kanmah kan taksa pum tu hi kheh khuai huam hna usih. Keimah tinak thinlung te hna hi kheh huam hna usih law. Kan i uah tawnnak te hna hi mi zei kan rel lo tawnnak te hna kha kheh khuai huam hna usih law. Pathian hmai ah a kek kuai mi kan si ahcun a sunglawi tukmi kan chung ummi Khrih ceunak kha zapi nih an hmuhnak ding si. Kan luatnak zong si, kan damnak zong si. Cucu kan ral teinak ding ca zong Pathian nih thluachuahnak pek a duhmi si ti kha hika zawn hin van langhter ka duh. Cun pakhat te van langhter ka duhmi cu Zohan thawngṭha dal hlei hninak chungah kan hmuh cun mah thawngṭha dal hleinak chung zong khan kan hmu i Jesuh vawleicung i pumsai a tlon len lio bak ah khan Bethani timi khua khan Simon timi pa nih Jesuh kha rawl hrawn a rak kawh. Cu lio caan bak ah cun zeidah kan hmuh ti si cun Mary timi nu bak ruah lo piah a rak lut i inn chungah hlawhhlang nu si cu Mary bak nih cun a rak lut zihmui man a sung ngaingai mi zihmui dur cu Jesuh ke hram ah khan a khuai i Jesuh ke kha a toih ti kha kan hmuh i hika cunah hi Luke thawngtha Johan thawngtha chungah hin cun a tial loin ka thei Johan thawng ṭha chungah hin Johan thawng ṭha hleihnihnak ah khan Oh si Johan thawngṭha dal hleihnih nak ah cang thumnak te khan ka van rel ta lai i Ka uar tukmi te cu cun Mary nih a man a sung ngaingaimi zihmui phun ṭha ngaimi kha a rak i put i Jesuh kehram ah khan a toih i a sam in a hnawh hna. Inn cu zihmui rimthaw cun a khat dih ti. Hika zawn te hi Mark thawngṭha nih khan cun a ṭial lo i Mark nih cun Zihmui dur kha a khuai ti tiang lawng a ṭial i Jesuh ke a toih ti si. Johan Thawngṭha nih a ṭialmi ti ka van uar khunmi cu cu zihmui dur a khuaimi rim cu innchung vialte kha a khat dih, rim thawn a khat dih tinak khi si. Hi van chim ka duhmi cu zeidah a si ti si ahcun hi Mary nih Jesuh ke hram ah zihmui a khuaimi bak kha Jesuh pawng ummi le innchung ummi vialte nih a hmuinak an theih khawh nakhnga ding caah a dur kha khuai ta hmasat a hau tinak a si. Ninni caan ah hla zong kan sak. mirim chia kan si lo mirim mui kan si kan ti a tha tuk asinain mirim mui timi nangmah le keimah rim mui kan si lo cu arim a mui tuk mi khri a keng a keng tu tu kha kan rak si ti nak si cu arim a mui tuk mi cu kan pawngkam minung nih an theih khawh nak hnga ding caah cun nangmah a bawm a simi na thawl kha na khui masat a hang Mary nih zihmui hi a khuailan ah a hmui maw? Hmui e, a chungah hin a hmui ṭhiamṭhiam ko a hmuinak pakhat man ai dang lo. Asinain zei ruah dah mi nih an theih khawh lo ti cun a dur a kuai rih lo ruangah a si. A dur a kuai le cangka bak in leng i a ummi vialte nih a rinphawtnak an thei ti kha Baibal ah kan hmuhmi si. Cucaah cun nihin ni chan ah a rim a thaw tukmi Khrih Jesuh a neitu kan sinak ah hin cu rim thaw tukmi cu mi tampi nih a rim an theih khawh nakhnga nangmah le keimah a simi kan taksa duhnak kan pumsa sinak kheh khuai hmasat hnu lawng lawng ah a rim a hmuimi Jesuh Khrih rimhmainak in an theih khawh mi kha van chim ka duhmi si cucaah cun hi Khrih Jesuh sinak nih a langhter mi le vawlei ah ceunak a sinak le a pahnihnak ah ceu ceunak nih vawlei ah nan nih cu vawlei cite nan si vawlei ceunak nan si a kan timi ah ceunak nih rian a ṭuannak a pahnihnak cu a langh khawh nakhnga Khrih Jesuh na chung ummi ceu a langh khawh nakhnga vawlei ceunak na si khawh nakhnga nangmah na taksa pum tlak um bantuk menmen a simi kha na khehkhuai hnu lawnglawng ah mi nih na ceunak kha an hmuh lai i vawlei caah ceunak na si kho lai ti kha a pahninak ah chim ka duh Jesuh zong nih nannih cu vawlei ceunak na si tlak cu tlami khua cu zeihmanh a phel kho lo a homan nih mei van te kho in khu bal lo ti si kho khu mi kha kho kha nangmah na si ti nak si keimah ka si ti nak si mei van nak tu an chia cucah cun inn chung vialte kha a ceuh dih a ti cucaah cun kan pawngkam cah ceunak kan si khawh nakhnga kanmah kan taksa sinak kan minung sinak he khe khuai huam hna usih ti kha sawm kan duh hna efesa dal nga cang cang kuanak chungah ka rak rel bantukin zeicahti ahcun ṭhatnak a phunphun le dinnak a phunphun le biatak a phunphun a chuahtertu cu ceunak a si ti ne ni canah cu ceu Khrih Jesuh cu kan chung i a pakhatnak ah kan cheuhtu a si a pahnihnak ah kanmah taksa sinak vialte khe khuai hnuin mi cah ceunak kan si dingmi si biatak a phunphun dinnak a phunphun le thil ṭha a phunphun a chuahtertu ceunak a si ti kha tuzing can ah nan sinah Pathian bia chim ka duhmi si kan dihlak cah Pathian i thluachuahnak kan pek piak ko seh. Amen.